Salam hormatly watandaşlar! Zdravstvuyte dragii turkmenistanci! Soňky maglumatlaryň içinde haramdag Berdimuhamedow öz dogmasyny ýene resmi ýagdaýda şo pyragynlaň tohumy ýalak yzygiderli şo ýurduň başyna prezident getirjekdigi hakda indi resmi çykyş edip aýtdy muny. Ol bir ýyl bäri eýýäm bular her gaýsynyň bir köşgi bar, her gaýsynyň bir Boeing-i bar, bular edenini edip ýörler. Biz bu zatlary görüp ýörüs. Emma milletiň aňyna, düşünjesine sygmasa-da şu zatlary indi kabul etmäge. Biz muň bilen oňuşmalymy? Biz indi näme muňa? Hä bolýa edeniň bolýa diýeli. Ýok ony diýmeris biz. Şoň üçin oň ýeke özi bar-a beýtirip ýerden çykan däldigini bilsin. Biz indi şu görüň geçen ýollarymyzy. Ozal-a Harambaşy diýilýän bar-a bi owadan nepeden geçirdi köp adamlary. Owadan nepäň içinde men özüm bolamda Şo taýda indi paltam daşa degip, beh, şu gün ölmesem ertir ölerin diýip ýörkäm, ahyr gaharyma men şuňa bara gargap başladym. Ýanymdakylar gorkdular. Haý, ýuwaş, ýuwaş geldi beýdiýme. Diýjek! Aňyrsy ölüm diýip aýtdym men. Millet, men size ýüzlenýän, muň aňyrsy ölüm, biz sesimizi çykarman otursak, aňyrsy ölüm, siz göreňzakmy, Lebapda bolan hadysada bardymy şo tak, heý kömek etdim millete, indi olar kyn, milletiň şoňa bara sözem ýetenak, islegem ýetenak, sebäbi ýurt elinde gysymlap saklap otyr. Hany Süleýman Tursunbaýew, Kim öldürdi? Gudasynyň ogly bilen ýaňky öz ýaňky ýegenleri proteinden dogan. Hany Azat Isakow? Hä? Azat Isakowy bi kanun çykardylar Moskwadan. Görýäňizmi milletler şular günde biziň görüp ýören işimiz. Şoň üçin Eger-de biz şuňa garşy göreşmesek, muň peýdasy hiç haçan bolmaz. Bu ýaňky pagon göterýänler size-de aýdýan. Siz öz ýanyňyzdan marap, aý biz ony ederis, muny ederis diýänsiňiz. Ýok! Şu milletiň garyp güni ýalak, siziňem näçe baý ýaşasaňyz, barjak ýeriňiz şo garyp çatmaňyz owadan nepedir. Şoň üçin millet agzyny birikdirmelidir. Hemmesi bile bolup şu diktaturaň garşyna, şu zalymyň barşyna agzybirlik bilen göreşmeli. Siz serediň bu daş-töweregiňizdäki bäş ýüz müňe ýetdi ölen adamlaň kowid ýok diýdi. Hä? Bi göz görtele edip ýören işini görýäňizmi muň? Indi serediň, Gurhany Kerimde ýazylan söz bar, hä, bir adamyny öldürseň, bütin dünýäň adamsyny öldüren bilen deňdir. Muň eden işleri näme bilen deňäp boljak? Şoň üçin biz hemmämiz agzymyzy birikdirmeli. Şoň üçin biz göreşmäni öwrenmeli. Şol sebäpdenem men öz günüm bilen gezip ýören halyma ýurduň içinden çykdym. Ýurduň içinden men altmyş bäş ýaşymda çykdym. Gelşime-de aýtdym, adamlar ýagdaý şeýledir, diri adam ýok. Şular bilen göreşde biz aýtdyk, ine indi muny tassyklabam ýörler. Ýöne ahyry muňa biz bir jemlenip göreşjek bolsak, Onda muny çynymyz bilen ýapyşmaly. Şoň üçin men özümi prezidentlik dalaşgäri hökmünde resmi yglan edýän. Siziň hemmäňize ýüzlenýän. Agzybirlik bilen jemleşip, şu halkyň başyna gelen beladan dynanyň. Maňa goldaw bermegiňizi hem sesleňizi bermegiňizi haýyşt edýän sizden. Men eger näme edýänem bolsam diňe halk üçin halkyň bähbidi üçin etjek. Sebäbi meň öz şahsy bähbidim şol bähbidiň içinde men ondan aýry hiç haçan göremagam görmerinem o bähbidi. Halkyň haky bar, narod imeýt prawa. Gaýduwsyzlyk bilen alarys muny.